Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Me nua gyidiemfoɔ mede kyeɛ ma Ghana mpanyinfoɔ ɛne yɛ kyeɛfoɔ ne yɛ ɛnua ne yɛ mma no yɛde kyeɛ kɔma obiara nim sɛ Nyankopɔn gyidie nti Nyankopɔn ne tumi nti yɛnim sɛ obiara ho yɛ but aka adwendwen no nko ara nyankopɔn nso ma adwendwen no nso yɛ dɛ ɛmberɛ fam ah meba life so abɛkyerɛ m'adwene kakra ɛwɔ akenedegyapɔ a me nkɔsɛsɛm a ɔɔgyi no mɛka ho asɛm akenedegyapɔ no nkɔsɛsɛm a ɔbaeɛ a ɔbɛka kɔ a because Ghana ɛyɛ ne deɛ nti Polisifoɔ ne security a yɛ nyinaa yɛ ne dea. NPP foɔ deɛ wɔn nni wɔn ntam wɔn mmara no nkyerɛ wɔn gye sɛ yɛ NDC foɔ NDC ne deɛ wɔnyɛ ka few a gye sɛ wɔbɛfa no ɛyɛ paa. But mepɛ sɛ meka kyerɛ yɛ Nkramofoɔ no ne yɛ Ntafoɔ no, sɛbi sɛbi Gyimi deɛ agyimi pɛpɛpɛpɛ. Sɛ wonim ewuo a hwɛ sɛdeɛ ɛda si teɛ, fa hwɛ ɛda wobɛhu sɛdeɛ ewuo si teɛ. Sɛ montie a. Obi a obetie me deɛ wei ara a woyɛ kramoni, woyɛ tanii, tie me yie, kɔ Ash FM kɔ tie Captain Smart deɛ ka Smart ɛka, yɛ a yɛ nkramofoɔ ne ntafoɔ yɛ a gyimi anim yɛ ho no, yɛ ndɔ yɛ ho no, yɛnni ɛdɔ mma yɛ ho no, gyimi nko ara na yɛ gyimi no. Monkɔ yɛfrɛ no sɛn XFM kɔ hwɛ Captain Smart nsɛm a ɔkeka. Captain Smart sɛ Kumasi chairman chairman ontimi wadidi Akuffo Addo atɛm ai wadi Kuffo atɛm nti ɔnfa ne ho nkyɛ no sɛ ɔmo nyinaa yɛ Abib foɔ ɔmo nyinaa na ɛboɔ sɛ Ghana yɛ bere sɛ Captain Smart nyinaa na kan hɔ na yɛnhunu yɛ ano wɔ Ghana hɔ no. But wohu sɛ wɔn chairman, NPP chairman, regional chairman, the whole Asante, wakɔ didi Kufuor atɛm. Wahu attack a wɔn take no. Wahu sɛ wokɔ didi panyin wei Ash FM panyin no. Wohu sɛ wakɔ didi no atɛm. Wahu attack a wɔn take no. Yɛn ntafo no na yɛagyimim, yennim nyansa, yɛndɔ yɛn ho. Woate asɛm, mote nsɛm a Captain Smart kae sɛ ɔfa no no mfa, wafa wrong. Anti no yie na egyimi.

Enti ɛ, mo, monni anigye wɔ ho. Ɛka ɛno nko ara na ɛ, monni anigye wɔ saa adeɛ no ho. Ba gyimi a yɛgyimi nti, yɛnim deɛ ɛwɔ mu. Me sɛbisɛ me mehu me nua Tani a, menka sɛ ɛnsapɔte NPP o, but mehu sɛ na wogyimi wɔ mu a, wosapɔte na ɛdidi ntafua atam a na mahu sɛ wo wo nyansa no yɛ dɛ ɛsua wo nyansa no na ɛsua menka sɛ nsapɔte npp yɛn nyinaa ntumi nsapɔte ndc ana nso yɛn nyinaa ntumi nsapɔte but sɛ wohu sɛ ade na wosapɔte no tribalism bi wɔ mu a wo tribalism na wofiri no part eh, part na wofiri no Sɛ ɔhɔ no yɛ nni buo ɛmmoa mmoa ɛsɛ ɔtwe wo ho firi mu. Ɛno yɛ better. Ɛsɛ ɔtwe wo ho ɛdɛm ɛfiri mu. Mo sɔrɔ a. Montie deɛ Kasanzuma Tɔɔ ka. Ɔrekyerɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ party baako but wɔn mpene ama ayi mfa former president Kufoɔ ani nto fam nteatea so. Ɔredi agorɔ, wɔn bɛtu no afiri ne last stop no no, wɔn bɛtu no afiri Kumasi wɔ hɔ. Sɛ mo ate? But mo te hɔ. Ama kwasia gyimiini wei. Kurasini pa ɛɛ papa wei. Deɛ ne ho bɔn atɛmdidie nko ara yi. Ne maame ne ne papa abrɛ agu kwa. Obiara yɛyi awo awodeɛ maame awodeɛ yɛyi de kɔsie but ɔno n'awodeɛ yɛ yɛ wɔn san wɔn asan de abɛto ne maame yam. because ɔno no ɛnyɛ wo na yawo no yɛ ato atwene no kwa ne maame ne papa wɔn abɔ ka kenegya po na no ka ho asɛm no ne maame ne ne papa wɔn abɔ ka papapapa wɔn asɛe wɔn da ahmed suade ɔsi yɛsie no baabi a yɛmbo no yɛnku no ɔbɛtua ka wawu but mo yɛ ntafoɔ zongo Minister mo nyinaa mo support wo ma kun ɛnyɛ wo bra nti wo nua nti ɛnyɛ wo busuani nti ɛnyɛ wo ya but wo taa nakyi ɛma wo didi ntafo atɛm ɛna meka kyerɛ mo sɛ wo kɔto aboɔ na ɔda wo nua so aka kyerɛ aboɔ sɛ sɔre yɛ so ɛnka nkyɛn sɛ ɔnsɔre no so because ofiri nso a ɔde bɛba wo so wahu mo firi sɛ Amesoa no kunu no ɔnyɛ mobusua ɔnyɛ obusuani no nti na ɛfa ho montwɛn mo ntɔfoɔ no a mogu saa npp no a mogyimi no monnim nyansa no adwene bi ankuta no montwɛn mo mmerɛ bɛso mmerɛ bɛdana ato mo nyinaa ho akatua bɛtua mu nyinaa baako baako because yɛnka sɛ support npp o ɛyɛ wo pɛ Ɛyɛ wo pɛ. But ɛyɛ sɛ yɛdidi wo nua atɛm, yɛyɛ wo nua ayakayaka a ɛmfata na wo support. Fact, wo ka nokorɛ a na waka nokorɛ akyerɛ wo nua no. Yɛnka part ho asɛm na yɛngyae atɛmdidie. Ɔno no ka no Japan no. Why be didi eh, John Mahama atam sɛ ɔyɛ kɔseɛ Wohu sɛ, ma me ka asɛm bi nkyerɛ wo me nua mu NPP foɔ firi sɛ yɛhoro yɛ anim ɛkɔ soro ana yɛhoro yɛ anim ba fam o yɛ Ghana foɔ ne yɛ NDC mpanyinfoɔ nyinaa NPP foɔ firi sɛ yɛagye no ana ana wɔn firi sɛ yɛnim nyansa ana wɔn firi sɛ wɔn nkoa na wiase nyansa na bi wɔn nyansa na ɛntia ɛte apara ha nyansa na wɔn nyansa na ɛbɔ wɔn to Mo nyansa na ɛbɔ mo to. Ante nyansa bi a yɛfrɛ nyansa no, ebi nni mu. Ante mo nyansa yɛ ntiatia saa, but mo fi sɛ mo nyansa wa. Nyansa a yɛfrɛ nyansa no adwene mu nni bi. NPP foɔ, me na me kasa akyerɛ mo. Nyansa a yɛfrɛ as nyansa, ebi nni mu. Mo mo adwene no ne sɛ, mo mo awie ara ma. Kɛnɛdiapɔn, sɛ wodi kan a, ɛno nkyerɛ sɛ waduru o. Ɛmi nka sɛ mi nkyerɛ wo. Sɛ wodi kan a, ɛno nkyerɛ sɛ waduru. Wobɛhu sɛ NPP foɔ ɔmo kɔsɛs keka ne ɔmo mmoasɛm keka ɔmo keka, wantu wo ne wei bɛka a, ɔbɛpirikyi ama wo. Dabɛn na mo mo Mo sakra na mo mo nim preaching. Mo sakra da ban. Me bisa mo because mo eh, mo korɔ no kɛse eh, mo panyin korɔ no kɛseɛ na ɔ ɔ ne nua na time bia ɔhyɛ atade fitaa wobɛka na ɔde bible eh ma correlation na ɔkeka nsam no ɛne nti no obi a mo sua sɛ mo nyinaa mo suban no no nti wobɔ korɔ no so na ɔde bible eh preachi La ilaha illallah. O bɔ korɔ no, o de Bible e pirikyi. Wei bɛ ka nsɛm a, na ɔkɔ yi Bible, na ɔkɔ yi Bible, na ɔkɛsɛ ɔkɛsɛ, ne nyinaa so, mo nnim deɛ mo ka. Bible no e dom mo, ɛnɛ mo nnim, ne dom, ɛnom mo, Bible no e nom mo, mo nnim tira. Da bi a mo bi a mo kɔ, mo, mo pirikyi Bible de twɔntorɔ no, ɛnom mo, bato mo nnim. Ne nnome rekɔ mo so paa. Nti mobɛgyae Bible no a mode de saa nkwasiasɛm a mode di no, mobɛgyae a mongyae na montɔ mo ntɔrɔ mu sɛ moyɛ ntorofoɔ. Ma momfa Bible ntɔ ntorɔ. Because mo mo MPP pastor ɔno ankasa ɔyɛ torofo. Ɔwusu pampa. Ɔyɛ torofo. Anti ɔtɔ ntorɔ a na ɔde Bible no yɛ no a nti mosua mo ɛɛ Mo eh, Akufo-Addo na wa, na ne nua, ɔno nso da bi a ɔhyɛ atade fitaa, ɔno nso bɛ, ɔno nso bɛ piri, ɔbɛ ka, ɔbɛ, ɔbɛ bɔ do korɔ no koraa na ɔde finger ɛɛba a, na ɔtwɔn ntorɔ, na ɔde Bible ɛɛpirikyi, ne nyinaa no ɛntorɔ. Ne nyinaa no mo sɛ Bible ne din, mo fi sɛ Bible no de bɛ, Nyame de bɛkyɛ mo anaa? Ɔmfa nkyɛ mo, mo bɛtua ho ka baako baako, ɛho katua na mo tua no wɔ ha sisi ano, mo sɛ sisi a NPP no, Mo de sɛ wo a woyɛ NPP ni a woka korɔ no no ho bi ni a na wonhu sɛ NPP foɔ wɔyɛ ntorɔfoɔ a na wohu sɛ NPP foɔ ɛɛ nnome dome akɔ wɔn ho nnome akɔ wɔn ho but wo a de sɛ wo a wowɔ mu no na wonnim deɛ ɔwɔ nkyɛn bia wonim sɛ NPP foɔ deɛ landan landan na wɔn kasa a woka no yɛ fɔmm. Ɛɛ yɛfrɛ no sɛn? Ɛɛ John Mahama onne John Mahama mu hye ɛhye John Mahama mu na ɛma wɔn hyehye ɛda akwadaa koro a yɛwo no five months. Sɛ ɔnim kasa, ɔkasa na otie ka otie nsɛm no a because five month kura ɔte kasa ɔntumi mbie na no but ohun sɛ nsɛm a NPP mu ka no egyimi a ne nyansa paa mu ni bi. Mo liars a mo ntoro no a motwitwa no na kyerɛ sɛ monnim toro a motwa. NDC foɔ no yɛkɔhye adwom no. Mfasoɔ bɛn na ɛno na bɛma ɛba no asan adane akɔ anim baabi anaa ɛno na bɛma MP foɔ moaka nokorɛ anaa? Ɛna ɛkɔ hye gya ama mo. Mo a na mo use mo adwene sɛ mo firi mo dwene sɛ mo pɛ sɛ mo ma ewiase nyinaa hu sɛ John Mahama ɔnte no ɔnte ne ho ase ɔyɛ ɔha ɔhyehye kurom ɔha adwene ɔyɛ sei. Mopɛ sɛ ewiase nyinaa yɛ dɛn? Ehunu saa. Ewiase so no, mo mo adwene no o, but ewiase obia yɛ kora yɛte hɔ a yɛ kora yɛ nkɔɔ sukuu kora no, yɛnim sɛ deɛ moyɛ no mo mo ara na mo hyehyɛ adwa no, mo mo ara na moyɛ saa adwuma no, ɛnyɛ obiara, NPP foɔ no ara na di saa adwuma no. Edwomfoɔ mmaa, yɛsrɛ mo, mo atake NPP. wɔn ara na wodi saa dwuma no, ɛnyɛ obiara. Mpimfoɔ no ara na ɛdi saa dwuma no. npp no ara na di saa adwuma no anti mo ataka ɔmo mo ataka ɔmo a ɔmo bɛyɛ dɛ ɔmo de ɔmo ayi bɛyɛ dɛ ɛbɛba anti no no mɛsra mo.

Panyin a otwa ntoro a onni nguase no, otwa ntoro a onni ngu, otwa ntoro a onnwo no ho, because adeɛ no MP mpo use nothing. NPP foɔ ɛde wadan no concert man but wonnim wagyimi ne nti no wonnim gyimi a wagyimi nti wonnim wonnim sɛ ɛde wadan no concert deɛ bɛhwɛ date job a na ɛde wapue. Wohu sɛ deɛ wode wo sika bɔ bɔ npp ma wɔn kɔ power deɛ wɔn a wɔdi wo npp mfasoɔ wɔn koraa wɔn nim sɛ wɔ gyimi a wogyimi nti wo dwene no nti no nka woyɛ obi a wadwene anka wa anka npp deɛ wagye npp asɛm akɔta wo because wɔn ankasa kɔ sɛ npp fɛ wɔn yɛ kɔsɛfoɔ wɔn nim ho sɛ wodi ho but wo da so no gyimi a egyimi wɔn adwɔre wɔn nti no bɔne a wɔn bɔ wo di yɛ no nti no wo ta wɔn akyi tenten de sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wɔto nna hɔ. So woresɛe wo din? Woresɛe wo record? Woasɛe wo record awie? Ewiase nyinaa. MPfoɔ ayi so careless. Wobɛhu wawie. John Mahama deɛ wawie o. Dwono w'abrabɔ ho. Sisi awa mo. Media. Nkɔla nkɔla. John Mahama ɛmbɔ NDC mbɔ ne bia obi apa sɛ ɔdidi obi antɛm o. But mo bobɔ amanfoɔ apaa. sɛ wɔn didi John Mahama atɛm. Wɔn rebɔ pa sɛ wɔn di John Mahama atɛm so yɛ yɛ tie obi anbɔ obi apa but yɛ bɛ yɛ bɛ didi mu atɛm because yɛ nim sɛ wɔyɛ kurasi no wɔn gyimi wɔn nim nyansa wɔyɛ kwaseɛ wɔyɛ ɔpuro papɔɔpa wɔyɛ ɔtwe adwene a yɛfrɛ adwene peace na ɛmma Ghana no nyinaa gyina wo kene yɛ pɔn so yɛtumi kyi obiara. But wo deɛ yɛntumi ngye wo. Wodi nkwasasɛm wɔ Ghana, woka fo kyerɛ amanfoɔ wɔ Ghana, wodi lɔyafoɔ no atɛm, wobɔ woabɔ ɛɛ Crown Office no ɛɛ ɛsum wɔ Ghana akosi sɛn? Yɛnfa wo nkɔsi hwee. Na kyerɛ sɛ wo no. Ghana mmara no nkyew anaa meboa no? Ghana mmara no nkyew. NPP deɛ am sɛ Ghana mmara no ɛda hɔ no NPP deɛ nkye mo. Gye sɛ yɛ NDC nko ara na Ghana mmara no ɛkye yɛ anaa meboa no? Mmerɛ no bɛda no very soon ɛbɛda no mo bɛhunu. Mo a mo nyɛ mo adwene sɛ. Npp na ɛbɛ rule Ghana akɔpem na wieɛ. Mo polisifoɔ, sikiritifoɔ, monfa mmak baabi a nsuo ntɔ na monhwɛ mmerɛ de da no a monim sɛ mo nso mobɛ da no. Nti no, me nso meka sɛ ɛsi ha yi a, Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.